Hmeichhe Maru chuan a robot lian em em mai chu a rawn thawh chhuah pui a, a lang danah chuan Godzilla te pawh chu a ang zawk mah. A intumpui pa Mahito hi special grade a nih avang chuan an inbeihna pawh chu a hau tak hle dawn tih chu a hria a. Mahito chu Ultra Cannon chuan a kap a, Chumi tan chuan kum khat tha tawp chu pe a, chu thil chu a thaw nat em avang chuan lei pawh chu a che nghal vek a. Mahito chuan a ke chu ramsa ke angah chuan ti chang leh in chutlai hmun atang chuan a tlan chhia a. Chutia Mahito a tlan chhe lai chu Hmeichhe Maru chuan a hnek zui vak vak a, mahse Mahito erawh in a chunga hnekna te chu a lo bum zel a. A hnuah Mahito chu leh tanga zuang thla chuan Tuia chuan lut in sangha ah chuan a in siam nghal a, Mecha Maru pawn a ngai teh bawk in na tak in a kap leh a. Mahito pawh Tuia tanga rawn per chhuak in a kut chu lian tak ah chuan a rawn siam a, a mah lah chu a khi heu leh nghal. Chutah Mecha Maru chu na tak chuan a rawn hnek a, a rin aia a kut thlak a nat avang chuan Mecha Maru pawh a buai teuh kher mai. Mahito chuan a ban chu sava thla anga siam in a ni chu a thlawh san leh daih a, mahse Micha Maru chuan a hnung lam atangin a kap a, a tum na tak chuan a han fuh a. Chu a silai mu chu a tirah chuan a puak lo a, a hnuah Mahito ban ah chuan in vial lut in a ban leh lam chu a puah pui hmawk a. A ni chuan nghah khawmuang lo in Mahito boruak a awm lai chu na tak mai chuan a tlawh zui a, Micha Maru chu rawn zuang leh nghal in Mahito awmna chu a rawn tum vak a, Mahito erawh chak tak chuan a tlan chhe leh nghal. Mahito in a taksa a siam tha leh nghal a hmuh chuan hnehna chang zawk nih chu a har hle dawn tih chu a hrethiam a. Geto pawh khan lo la en rengin Mahito nen chuan insual tawk chu a ti hle a, anni pahnih chu level khatah a dah a ni. Mechamaru chuan Mahito kah nan chuan a bawm mit nei chu a hmang a. Chung bawm mit nei lo bum nan chuan ramsa chi hrang hrangah chuan a insiam a, A hnuah Mecha Maru lamah chuan a hruai ta a. Mahse Mahito chu chiang em em mai chuan a lo hnek a, a hnung lamah chuan a thlawk phei leh lawng lawng a. Chuti a chet buai lai tak chu remchangah la in Mecha Maru chuan Mahito chu zawh fel a tum a. Pakhat lah chuan a inhngahna awm chhun a domain chu a lo hmang deuh hmak a. Mecha Maru chu kut tam tak chuan lo ban nghal in che thei lo chuan an man bet ta ran mai. Chu khawl lian tak chu a ni chuan a domain chhungah chuan a shut down nghal a. Eng thil mah tih thei tawh chu ring loin kalsan mai chu tum a. Mechamaru chuan, Hetiang domain te nauah mai mai hian ka tang reng lovang, a ti rilru a. Chutia a kal liam mai tur chu a ni chuan a hnung lam tang chuan a vit tlang ve zawk a. Newshadow style simple domain a rawn ti ve hmiah mai. Chutah a khawl chu a rawn nung leh a.

Ani chuan, Ka chak ngei dawn e. Ti hi chuan Miwa pawh hlim takin ka hmu thei dawn ni hi a ti rilru a. Chutia Geto a beih dawn lai tak chuan Mahito chu lo lang leh in a awmna chu a rawn verh chhia a. Mahito in a verh tlang hma chiah chuan Mechamaru robot kha a rawn lang leh a. Ani chuan a hun takah chuan a lo pui a. Mahito pawn a sam chu ban tam takah siam in an ni pahnih beih nan chuan a hmang zui a.

Mipuite chuan Halloween hmangin mak tak tak chuan an inchei a, a then ruiin nuam chu an ti tlang hle a. No vehicle zone niin mipui chu a mak a mak a tam an phu sa a, mahse tuten emaw chutlai hmun chu an lo sil a. Zu rui pakhat chuan chulai hmun chu chhuahsan ve ngawt a tum a, velah chuan insuiin a let nghal tawp a. Mipui pawn a awm chu eng thil emaw chak tak hian Subway lamah chuan a hip lut vek a. Ijichi chuan nana mite bulah chuan Sibuya mipui tam tak awmna chu sil a nih thu chu a sawi a, chutlai hmunah chuan eng thil emaw lian tham tak chu a thleng dawn a ni. Anni hi team nana mi niin, Takuma Ino hi grade two a ni a, Megumi Fushiguro pawh grade two tho a ni, chuan nana mi hi grade one a ni. Chu thil thleng chu midang pawn lo hre ve zelin an zirlai leh teacher te chu a rang thei ang bera auhkhawm an ni a,

Ani hi Grade one a ni. Panda hi Grade two aw. Thenkhat chuan chu lai hmuna thil thleng dan chu hlauin chhuahsan chu an duh a, thenkhat erawh chuan Halloween a ni tho a, tuin emaw min tih theih tlang a tum a ni maithei sin an ti liam mai a. A hnuah, Satoru Gojo chu vel chhungah chuan awlsam takin a rawn lut a. Mipui tam tak awmnaah chuan Gojo chu lo awm ve rengin, Engchia hi nge an tum niang le, hetiang taka mipui tam an hui khawm ni? a lo ti a. Team mei mei te lo lang ve leh in i ta Dory chuan Gojo chu amah chauh in a kal a maw? Engmah a ti fel vek theih nang kan puih ve a ngai ni chu a lo ti a. An ni team hi teacher mei mei grade one in a ho a, i ta Dory leh Yiu Yiu hi an grade ngaihtuah lai mek ni in tunah tak hian an grade a la hriat lo a ni. Tokyo Metro Shibuya station ah chuan Gojo chu a hnuai berah a chuk a, Nangni ho kha ka hmu reng chu lawm enge khatianga in awm ve la a ti a. A hmaah chuan Special Grade vek pathum chu an lo lang a, Gojo chuan Jogo hnenah chuan, Tun tum chu i chau leh nih vaih chuan inhriatthiamna awm tawh lo vang aw a ti a. Lei hnuaia an luhthlak hma chuan an kalna tur chu mai mai chuan chau ak hmang chuan a en a. Mahse chu chau ak chu eng thil emaw hian a lo that a, mai mai chuan ngaihdan tha deuh a nei a.

Itadori chuan a luhthlak hnu lawkah Kurtz pakhatin mihring a lo ei lai chu hmu a. Chu Kurtz khau khuap lian tak chuan Itadori lo hmuh chuan, E nang pa chu ka thil ei lai min tih tawp tir ringawt alawm le, a lo ti a. Itadori chuan, Hetlai vel hian Kurtz spirit a awm tih ka hria, chu chu khawi laiah nge awm? tiin a zawt a. Chu Kurtz chuan, In hnuai lamah khuan Mahito-in sil pakhat chu a siam a, kei hi chung lama awm turin min duh a ni, a lo ti a.

Itadori pawh a hnung lamah chuan a zuang sawn ve zung zung a, an inbaihna lamah chuan an bula bangte chu an ti kawchek chuk a. Chu Kars khau khuap chuan, Min tla chhia san reng i tum em ni? Min lo hma chhawn ve ta che, a ti a. Itadori chuan zamna nei miah lo chuan a pan hnai a, chu khau khuap chuan mak tiin amah zawk chuan a hlau leh zawk a. I Tadari chuan ding chilh ranin rum tak chuan a melh a, chutah a Khar's Energy chu a kut tumah chuan a sawmkhawm leh ta a. Khau khuap kut pali neia leh I Tadari kut pahnih te chu rang tak tak chuan an inhnek a. Chutah I Tadari chuan mit khap miah loin airang chuan a han hnek a, chu khau khuap chu a dak nghal zawt zawt mai. Chutia an inhnekna lamah chuan Khawkhuap thla pawh chu a ral nghal vek a. Itadori chuan zawhfel tumin chu Khawkhuap chu a pan hnai a, mahse a tur hmang chuan a lo kap a. Mahse a ni chu lo kun zeuhin hnuai lam atanga chiang taka rawn dawm chhoh tumin a rawn pan a. Khawkhuap chuan plan bi lo nei ve rengin Itadori chu a mawng zum tak chuan via tum a, Mahse i Tadawri chu rang taka virin khau khuap mawng ah tak chuanin a hnek a. I Tadawri chuan a hnuai zawk an silna chu hmuhin a ti bung a. Meimei te pawhin cars mihringa chang ta, an floor a awm zawng zawng te chu an lo that vek a. I Tadawri chu cars in mihring a thah tak tan khan a tawngtai leh thlap a. A hnuah anni chu Meimei te nen an sawi lawk tawh ang ngeiin an inhmukhawm leh a. Hnuai lama an chhuk chuan mi pakhat chiah chu a lo awm tawh a. A hnuai berah, Gojo awmnaah chuan sil chu chhe mah se, Hanami chuan a thing zung hmang chuan chu lai hmun chu a dang leh nghal vek a. Jogo chuan a power chu hmangin gate chu a hawng a, chutah Metro lo tlanna turah chuan mipuite chu an lo tla lut rum rum a. Phur zet maiin Jogo chuan Chung mipui te chu a mei alh hmang chuan a lo ti kang zung zung a. Chutiang bawkin Hana mi leh Choso chuan mipui te chu an lo that ve bawk a. Mipui ho hian an ni special grade pathum te hi an hmu thei lo aw. Jogo leh Hana mi chuan Gojo chu an hnek a, mahse a energy chak tak chu an hnek tlang zo lo a. Tui lo zet chuan Jogo chu a han nui der vel a. Jogo chuan a bula mihring pakhat chu a that a, chutah Gojo chuan a mittuamna chu lo phelhin a serious ve tawh dawn ni ngeiin a lang. Gojo chuan Hanami chu kawk a, ani chu a tham a sak ber a nih tur thu a hrilh a, a phur awm teh chiam loh khawp ang. Gojo chu an pahnih bulah chuan a vaw ding a, anni pawh chuan an kut chu an lo lek chhuak ve nghal a, ani chuan Jogo banah chuan a man sak a, Khawkherh nghalin One two tih pahin Jogo ban chu a pawt bung hmawk a. Chutah Jogo chu theh phar hrepin bang vawm nan chuan a hmang zui a. Mahse second hnih vel lekah Jogo ban chu lo insiam thain rang takin a ni chu tlan nghal a. Hana mi pawhin a thing zung tam tak chu lo ti chhuak leh tawhin Gojo lamah chuan a tir phei nghal a. Gojo chuan chungte chu a lo bum a, inher nghalin, Hanami awmah chuan a va tum chat a, a mit a thing lo chawr chu vawn sakin, Hei hi i chak loh na ni ngem aw? tih pah chuan a pawh phawi sak ta hmak a. Chutah Hanami pawh chuan na ti tih hriat takin a rawn au chhuak a. Chawsawla chuan blood manipulation hmang chuan a lo attack ve sek a, Gojo erawhin engah mah a lo ngai lo thung. Jogo chuan a hnunglam atang chuan nazet chuan a rawn hnek a, hnek tlang lo mah se A hnek nat em avang chuan chu lai po uar kal dan pawh chu a buai vek a. Jogo leh Hana mi chuan Gojo chu khawih fu ngei tumin an kut pahnih chuan an nawr leh chang chang a. Gojo chuan Hana mi chu a chak tawk lo tih chu a hria a. A energy hmang ringawt chuan bangah chuan a nem bet a, Hana mi chu a che thei der lo. Jogo chuan a that mai dawn tih chu a hrethiam a, Satoru Gojo, i hnung lamah ka awm hi min en ta che a tih pawh chu a ngaithla duh lo a. Jogo erawh chuan Hanami chu bangah chuan a la nam bet reng a, a lo sawi lawk tawh ang ngeiin Hanami chu an zingah chuan a that hmasa ber a. Gojo chu lo hawiin, A dawt leh chu nangmah a han ti chiah chu, hlauh lutuk tak mai chuan Jogo chu a tlan chhe nghal a. Ani chuan tlan chhiat pah chuan tih khawtlai nan mihring te chuan Gojo chu a vawm ta vel a. Ani chuan Joso hnenah chuan, Tunah hian min lo pui vat lo a nih chuan, nakinah keiman ka that zawk ang che a ti ta mai. Gojo kuta thih chu a duh lo hle ni tur a ni. Chosop pawh chuan, A tha lawm, a tha lawm, a lo ti ve a. Mahse ani attack erawh in, Gojo chu a ti buai phah eih lo thung. Hla tak atangin, Geto pawh chuan an chet dan chu a lo en reng a. Ani chuan, a la hun lo thu sawiin, thil eng emaw lian tham tak tum chu nei ni ngeiin a lang. Team mei mei te pawh chu an lo lang ve leh a. Itadori chuan, hmeichhe pakhat lo thu reng chu pan hnaiin, a that leh that loh chu a zawt vat a. Chu nu chuan, Metro a chuang zawng zawng chu ramsa hlauhawm takah an chang vek thu a sawi a, a hnu lawkah a ni pawh chu kharsa chuan a chang zui a. Chu thil chu Gojo awmna lama ding tur a ni bawk si. Chulai mite pawh chu lo phur ve khawpin, Tunah chuan kan chhuak theih dawn ta e an ti hlawm a. Jogo pawhin a lo thleng che tiin a nui leh vur vur thei tawh a. Chu mipuite hlimna chu a rei lo khawp mai a, A hnuah an hlimna chu tawrhna rap thlak tak chuan a thlak thleng a. Mahito pawh phur taka lo chhuakin, Jogo, min lo ngai tawh viau lo maw? Hanami chuan a tih tur te ti tha em a lo ti a. Jogo chuan Hanami chu a thi tawh thu a lo changin, chu chuan tlemin a thawng ve deuh. Chutia khar sin, mihring an ei luai luai lai chuan Mahito chu Gojo lamah chuan a rawn kal a, a rawn hnek ve ngawt a, mahse a hnek tlang zo lo chiang khawp mai.

Gojo chuan mi tam tak chu a chhan theih dawn lo tih chu a hrethiam a, an ni lah hi an fing phakar bawk si. A chhan chu hetia mipui kara Gojo an baihna chhan chu Gojo hian a technique engmah a hmang thei lo a ni. Mahse Nexa a chet dan chu an ni pathum rin loh lam daih chu a ni. Gojo chuan a domain chu a hmang a. Gojo hian a technique hi mipui kara a hmang a nih chuan mihring tam tak hi an thih phah in Chung special cars te chu vawi leh khatah an thi dawn bawk si lo. An ni ho chuan Gojo in mipui kara a domain a hmang chu an ring miah lo a, an zavai chuan che thei lo chuan an awm nghal a. Chutah Gojo chu chak tak chuan a tlan a, ani chuan mihring cars a chang ta te chu a bi tum char char a, ani chuan mihring chutlai hmuna dam la awm te chu chhan chhuah chu tum a. A domain ah hian mihring pangai rei tak an awm a nih chuan effect tha lo tak chu a nei thei a, chuvangin khang special grade pathum te kha a bei lo a ni. A ni chuan second zahnih sawmkaw pakaw chhung lekin mihring kharsa chang ta sang khat lai mai chu a that hman a. A domain te zawh hnu chuan go zawh pawh chu a chau ve bawk a niang, a thaw halh halh a. Kan sawi tawh ang khan Gojo hian a technique a awlsam zawngin sawi ta ila, a power kan tih ang kha a hmang miah lo a ni. Mahse a hma lama han hawi chiah chu a ni pawh chu phu deuh zawkin tlanchhiat nghal mai chu a tum a. Mahse a ni chu tun hmaa a bula a aw hriat thin ngai mai chuan a lo au a. Geto chuan in hmuh lohna va rei ta ve a lo ti a. Gojo chuan, A tak i ni lo, siam chawp i nih kha, tiin a rilruah chuan an nun hlui tam tak chu a lo lang nghal a. Chutah Gojo chu a khar technique leh power engmah hmang thei lo chuan man be nghal a ni a. Geto chuan a hma dei atangin chu thil chu a lo plan tawh a, chuvang a nia, Jujutsu beihna ah a hmel kan hmuh ve ngai miah loh. Gojo chuan, Tunge i nia, tiin a zawt a. Geto chuan, Keimah, Geto ka nia lawm, engtin nge min hriat loh thei zawk a, a ti a. Mahse Gojoy erawh chuan Ghetto original a ni lo tih chu a hre chiang si. Ani chuan Ghetto chu a mitmeng atang leh a tawng dan ringawt pawhin ka hre thei nghal, tu ngei nih chu in sawi vat rawh a ti a. Ghetto chuan a chal thuihna chu phelhin a lu chu a hawng a. Chutah Gojoy ring hlelh ang ngeiin a thian hlui Ghetto chu a lo ni tawh miah lo. Ani hi Kenjaku ni a, kan hmuh ang hian a technique chu midang taksa ah lutin an thluak chu amah ngei hian a thlaksak a ni. Tun atang chuan ani hi ghetto ti tawh loin Kenjaku kan ti tawh dawn a, comment ah khan engati nge engati nge rawn tih loh tur. Kenjaku chuan tunah chuan i tan chuan a lu heithlak viau ang chu, a chhan chu hetlai hmunah hian kum sangkhat vel lai chu sil i ni dawn si a, a ti a. Khawvel thar ah kan inhmu leh chauh dawn nia, a ti zui a. Tojo chuan thil lian tham tak pakhat ngaihtuah kim lo i nei, ani chu Okotsuyeta,

A ni chuan, Gojo chu che thei miah lo tura sil a nih thu a lo hrilh a.